Salam eziz ildeşler, gowmysyňyz? Gyzykly kanala hoş geldiňiz. Eger siz gyzykly kanalda goýlan wideolary halaýan bolsaňyz, gaýrat edip agza boluň we laýk basyň. Bu gün hem men siziň bilen örän gyzykly hekaýalary paýlaşaryn. Bir şäherde bir adam şeker satýan eken. Ve ol adamdan Şol şäheriň etegindäki obada ýaşaýan bir daýza hepdede bir ýa-da iki sapar gelip şeker satyn alýan eken. Şeýdip olar bir-birini gowy tanap, gürrüňdeşlik geçirenden soň, bir gün ýaňky şeker satýan adam ol daýza, Daýza sen obada ýaşaýaň welin, obada gowy gaýmaklar bardyr. Sen maňa bir litr gaýmak getirip bilermiň diýipdir. Daýza hem gep ýok, getirip bereýin diýipdir. Soňra daýza oba dönüpdir we obadan ýaňky sygyrly adamlardan gaýmak satýanlardan bir litr gaýmagy satyn alyp gelipdir. Ve getirip muny ýaňky e, şeker satyja beripdir. Şeker satyjy hem puluny töläpdir ve daýza owasyna dönüpdir. Biraz wagt geçenden soň şeker satyjy birazrajyk şübheli bolandan soň, Gel men şu daýzanyň getiren şekerini bir ölçäp göreýin. Hakykatdanam maňa bir litr şeker getirdimi? I, ýaňky bagyşlarsyňyz, gaýmak getirdimikä diýip, bu gaýmagy ölçäp görüpdir welin, sekiz ýüz elli gram çykypdyr. Soňra Ýaňky şeker satyjy göni kaza gidipdir we bu bolan wakalary aýdyp beripdir. Kaza hem daýzany çagyrypdyr. Daýza gelipdir we daýza diýipdir, sen näme beýdýäň? Adamyň hakyny iýmekmi islediň? Bu ýaşyňda eýle beýle diýipdir welin daýza diýipdir, ýok, meniň hiç kimiň hakyny iýmek niýetim ýok. Şeker satyjy menden bir bir litr gaýmak isledi, men hem ony getirip berdim. Emma seniň getiren gaýmagyň 850 gram çykdy diýipdir.

Şony satyn aldym we getirip berdim diýipdir. Şeýlelikde ýaňky e, şeker satyjy adam özüniň aýbyny hem açypdyr. Ýagny onuň aslynda bir bir kilo şeker däldi. 850 gram şeker satyp ýörendigini belli bolupdyr. Ve daýzana daýza köp pul tölemeli bolupdyr. Ýaňky bu eseriň esasy manysy näme? Gazma bişersiň, ýakma, ä gazma düşersiň, ýakma bişersiň. Ýagny näme diýmek isleýär? Kişiniň hakyny iýme diýär. Kişiniň hakyny iýseň, barybir ol saňa dokmaz bir ýeriňden deşip çykar. Bolýa adamlar bugünlük bilen şu video tamamlanýar. Indiki videolarda görüşýänçäk hoş sag boluň. Ikinji hekaýa. Bir wagtlar bir ýurtda bir garry patyşa bar eken. Ýaňky garry patyşa belli bir ýaşa ýetenden soň ýaňky patyşalyk wezipesinden gitmek isläpdir. we özüniň ogul-gyzy bolmansoň, öz ýerine şol ýurtda ýaşaýan ýaşlardan birini saýlamak isläpdir we bütin ýurda yglan edipdir we ähli dalaşgärleri köşge çagyrypdyr. Patyşa bolmak isleýän ähli ýaşlar köşge köşge barypdyrlar. Patyşa bulary garşylap, iýdirip-içirip, ýaňkylara diýipdir, Patyşa bolmak isleýän ähli adamlara meniň bir şertim bar diýipdir. Ynha şu bedrede her dürli ösümlikleriň tohumlary bar diýipdir. Şertim şeýle diýipdir. Şol tohumlardan her kim bir sany alýar we indiki ýyl maňa şol ösümlikleri getirip görkezýär diýipdir. We men şolaryň içinden birini patyşa seçýän diýipdir. Her kim bu tohumlary alyp öýli-öýüne dakapdyrlar. Birnäçe aý geçenden soň, ýaňky her kimiň öýünde ösümlikler gögerýärdi ýa. Ýöne bir ýigidiň ýaňky eken tohumy hiç hili gögermändir. Näçe alada etse-de hiç hili gögermändir. Soňra bu biynjalyk bolup dostlaryndan sala salypdyr we dostlaryna diýipdir, Menem-ä suw berýän, her zat edýän welin ýöne meniň tohumym gögermedi, näme üçin beýle bolduka diýipdir. Dostlary-da diýipdir, Aý, dostum, belki-de seniň patyşa bolmak nesibäňde ýok. Sen gowusy günüňe razy bol-da, ýaňky durmuşyňy dowam etdiriber diýipdir. Ýigit şonda-da umydyny üzmändir. Käwagt günüň aşanda ýaňky gutyny toprak bilen tohum ekilen topragy gutusy bilen günüň aşagyna tutupdyr, her zat edipdir, ýöne şonda-da gögermändir. Ýaňky bir ýyl geçenden soň, ýaňky köşge barmaly gün gelipdir. Ähli ýaşlar köşge ýygnanypdyr. Ýaňky diýä, her kimiň elinde dürli hili ösümlikler bar diýen. Kimiň elinde alma, kimiň elinde armyt, hurma we şeýle şeýle şeýle. Emma bu ýigit gitmek islemändir. Şonda-da ejesi diýipdir, oglum näme diýipdir, sen Meniň pikirimçe git diýipdir we bolşy bolşy ýaly aýt diýipdir. Ýagny ekdim, gögermedi. Boldy diýipdir. Oglan hem ýaňky barypdyr şol ýere, köşge. Ve bir çüňkde oturypdyr. Buklubrak oturypdyr, sebäbi ähli daş töweregindäki adamlaryň elinde ullakan ösümlikler bar eken, onuň elinde bolsa toprakly bir sany guty. Patyşa ýaňky gelenleri garşylapdyr we örän şatlyk bilen, gülki bilen ýeke-ýeke sorapdyr, Bu näme hurma, bu näme armyt, bu näme erik, şetdaly we şeýle, şeýle, şeýle. Patyşa gözüniň gyýtagy bilen ýaňky boş, ýaňky toprakly gutyny tutup duran ýigidi hem görüpdir. Ýöne hiç zat diýmän tagtynyň ýerine geçiripdir we gelenlere Tüweleme diýipdir. Gowy-gowy ösümlikler bar diýipdir. Soňra wezirleriniň birine ýaňky diňe toprakly guty alyp gelen ýigidi özüniň ýanyna çagyrmagy haýyşt edipdir we olar ýigidi getiripdirler. Bu-da ýigide diýipdir. Gel otur diýipdir. Oturypdyr. Öwürmedimi? Ýok, öwürmedi. Bolýar diýipdir. Soňra ýaňky ähli gelenleri patyşa ähli gelenleri ýüzlenip, Ähliňiz diýipdir, ýeriňizden galyň diýipdir. Ynha şu görýän ýigidiňiz siziň Indiki patyşaň gyzydyr diýipdir. We her kim aňk-taňk bolupdyr, haýran galypdyr. Näme üçin beýle boldy, näme üçin beýle boldy? Düşünýän diýipdir patyşa. Näme üçin beýle boldy diýip soraýandygyňyzam bilýän diýipdir. Ýöne men size bir zat aýdaýyn diýipdir. Siziň baryňyz diýipdir, gynansak-da ýalançy diýipdir. Sebäbi şol tohumlary men size bermezden öň ähli ösümlikleriň tohumlaryny gup edip gaýnatdym diýipdir we olaryň gögermegi mümkin däl diýipdir. Emma şonda-da siz şoňa meňzeş tohumlary tapyp, başga bir tohumy ekip, edil şol berlen tohumyň berjek miwesini ýetişdirdiňiz diýipdir. Eden zähmediňiz üçin Taňry alkysyn diýipdir. Ýöne siz patyşa bolmaga mynasyp däl. Gynansak-da, siz diýipdir, zähmetkeş adamlar, ýöne patyşanyň ýerine geçip biljek adamlar däl diýipdir. Ynha şeýle. Şu hekaýa näme diýmek isleýär? Ýagny şu hekaýanyň esasy manysy elmydama dogruçyl bolmak gerekdigini nygtaýar. Ýagny adam ogly käwagt ýalan sözläp bilýär. Ýöne ýalanyň ulusy kiçisi, agy garysy ýokdur. Ýalan ýalandyr. Şonuň üçin dogruçyl bolsaňyz elmydama gazanarsyňyz. Bolýar. Eziz agzalar we myhmanlar eger şu wideony halan bolsaňyz gaýrat edip agza boluň we laýk basyň dostlaryňyz bilen paýlaşyň siziň bilen indiki wideolarda görüşýänçäk hoş sag boluň.